maxaka mina ni kombela favor before hi vona video leyi a hi tliken like ivi hi tlika subscribe hi bazela hi xitlokwana let's go a hi endleni like subscribe ivi hi bazela hi xitlokwana danke let's go papa rhula na ngwenya liya ta ha ri swin'we to ka ti nga ha vuxaka bya vona byo ka byi nga ha ri kahle ngopfu na philani

xi ta pfuka mundzuku xi fika xi xi endla life xi ku ni mi vonile ni mi vonile ka yinani wena doctor hambi ri wena doctor na wena n'wana mani mani eyi mhangeni mara sweswi a xa ha xa ha hlamuli hlamuli u na xo ka facebook i vona lexi nga kona e ni vona eh, xave i one series tsana price ri futhi tawa
mali ya papa mali ya papa rulani
xa khoma dama xi khoma betway mo xi khoma ku penga i mali ya papa mi mi record mi mi ya ngi byela ku hi ti mali ya papa rulani

Tima- Xi- Ali, wa ta wena papa wa ra n'wi xi tiva hi hi nyama hi nyama Eh. wa n'wi tiva mihisa loyi ni n'wi manejaku man Em, a ni- eh, eh.
luwa wa ri Eh, man. sungulile ra mutakaro wa ri tiva oh dama nduya na n'wi vona luya leri duwela Hadi apa lady ya. Ni da ni da Jerome ni ja boyela, ni dan mone ni da Jerome lere. dan ni da Eh, Yes. Eh? kasi ndleleni laha hi xama lomu kha manager mi va mi kha manager ni kokwala hina hi Controller hlamusela swa timali, ni lava na tigig. mara ma swi ta mi ta ti heleni hi 100 meter vun'wini sweswi mi swi endlaka
Se hi nga Xana hanyi n'wana lava buti la. tele- Swi- swi rhongo ngopfu u nge fiki munhu kuma munhu a kha a kuma mara loko u ya kikineni ka 5000 ho teka mali muni manager Eh hi byeli u xama loko i kha i charger phela wo papa rhula na vo ma charger vo ma 30000 Oh, wona mi teka ma- 5,000. n'we mi ta famba mi ene mi teka mali ya ya ya Swi switeko wrong. hi mfumo ya switsoniwa swi rhongo ngopfu leswi a hi xama swi endliwi leswi va- rhulana mi nga ta teka Ah, ah, ah, hi vunene okay ya le ya mutakadzi yona ku famba yini ha va n'wi va n'wi humasa va n'wi humasa mati in richa hi xilungu hawa guys yin'wana bote n'wana madala twana um eh, ledyiya mina na dyona ledyiya dada vanhu va mi takaka loko dyi kuma gigi um ni nge vuli ku dyi dyi i mali muni mara sweswi december data nyana i december data um hi byeli percentage ku i teka mali muni layo ah, teka mali yitsongo ni teka five percent
se hi xa mawe tshame i i tshame i manager munhu kumbe wo sungula ku manager munhu a wo sungula loyi a wo sungula loyi wa mharu
kasi disa leyi ya dya dya ma- na dya na vanhu va damba mutakaro na damba vakhegulu mus hi manikiniki na damba vakhegulu lama ni manager mus a ndzi phela ni tivi manager vanhu vanharhu sweswi se se papa ri nga se papa papa ri na ni xizondheriwa leswi a ka interview liya xi nga vula xi fika xi ku xi ku a ni twa manager va ku u na vusati nyana a ah, mara xo ka xi nga ri kahle xisa lexiya mara mi ntivutse va ta swi kumeriwa va hisela va va kha va xava ti A va xava yini? A va xava ni swi tiva va nghene ka roho a va kha va xava yini laha molo va fanele a va ri ka makhamba ni va landzelela ni va landzelele two minutes ni ku a ti kahle ti leti leti a ta penga ti leti a ti kahle a ti kahle ni miyerini wa vona loko munhu a kha a fambela hi le ku ti ku hi la swona hi la swona o ni ku hoxe xihlanyo ti leti a penga ti leti hayi hayi hayi lexi a hi qambi lexiya swi fana na leswi a va kha va endla boti majuli va ku i nqambi boti majuli a va va nye va fuwa xisa lexi a xi na xi na xi na vu bad company nya hi xi xi nga ku tlhava u tshama u va ku swona xo ha a ni yi tivi mina xi vonela ni xi vonele kule nyana voko ra xisa leri a ku nge ri na ngute manekineki a ni ku byeli xitori a ni ku byeli xitori lexiya xi nga ku tlhava lexiya